Salam dostlar. Geçen asyrda dünýäň iň baý adamsy bolan biri ba Žan Pol Getji diýip. Milliarder. Ýöne örän gysyk ýaramaz hereketdäki adam bolan diýip tanalýar. Sebäbi haçanda şoň agtygy bir ýurtda aýlanyp ýörkä muny ýaramaz adamlar tutup alyp gitýärler we wykup soraýarlar. On ýedi million dollar. On ýedi million dollar berseň agtyňy goýberýäs diýip. Bu habaram uje dünýä ýaýraýa milliarderiň agtygy ogurlanypdyr diýip. Be ýaňky milliarder nähili jogap berendir öýtýäňiz? Teňňede tölejek däl diýýä. Meň başgada bir giden agtyklaryma olaram äkidip on ýedi million sorarlarda muňa bersem diýýä we ünsem berenok ýaňka. Ýöne ýaňky çagaň ejesi eje bolýada Urunyp başlaýar, pul gözleýär, on ýedi million gözleýär, oň urunýar, muň urunýar we ýaňky bir, üç, bäş günüň oýny däl, näçe aýlap dowam etýär. Bul adama tölänok ony, olaram goýberenoklar we o çaga ondan oňa geçip, ýaňky terroristleň, ýaramaz adamlaň elinde iş bolýar. Oýun-oýunjak däldigini bildirmek üçinem ýaňkyň bir gün gulagyny kesip ugratýarlar. Ana, şondan soň ýaňky başgaçarak pikir edip, milliarder, töläýerin diýýär. Ýöne on ýedi million dollar däl-de, üç million dollara-da ýetmeýän pul berýär. Sebäbi özi şeýle bir oýun gurnanda, nalog tölemejek bolup, ýaňky aktiwini, pullaryny, sungat eserlerine oňa-muňa sarp edip, birlikde krupny pul çykaryp bolanok. Şeýlelikde-de, ýaňky nalog bilen çaknyşýar-da bolanok. Şoň üçinem, maksimum çykaryp bolýan pul, ýaňky üç million dollara-da ýetmeýän pul. Şoňa razy etýär bulary we töleýärler. Ýaňky çaganam Italiýaň bir çetinden örän ýaramaz halda tapýarlar. Garasaň näme bolýar, üç ýyl geçmän-ä ýaňky milliarderiň özi ýogalýar. Ýaňky çaga-da şo taýda bäş aýlap saklanýar-da, erbet döwýärler muny. Elini-aýagyny däl-de, ýaňky moralnyý taýdan ýaňka erbet yzlar goýýarlar-da we şondan saplanyp bilmän, şony ýadyndan çykaryp bilmän, içgä we ýaramaz serişdelere ýüz urýar. Örän köp dozada. Sekiz ýyldan soňam şo zatlar uly uly uly derejelere ýetip, peredozirowka bolup, bir gün ysmaz bolýar. Göni şeýle göwresiniň ýarsy. Ölýänçä-de şo halda geçirýär. Elli ýaşynda-da ýogalýar ýaňky. We detalny göreýin diýseňiz, şu wakaň kinosy bar. Ady Wse dengi mira. Režissýory Ridli Skott we Mark Wolberg oýnaýandyr. Ýaňky kinoda köp zat hakykatdan hem açyk görkezilen, ýöne ýekeje zada rugsat berilmedik. Sebäbi bu hakyky waka bolansoň eýelerinden soramaly bolýar. Ýaňky çagaň şo köselen ýagdaýynda bir gulagyny kesýäni görkezýärler. Galan edilen ýaramaz zatlary görkezenoklar. Ana şolar ýaly. Aýtjak bolýanym dostlar men şu wakada geň galyranda käbir baý adamlar bolýada diňe gazanmakdan keýp alýa. Hakyky men milliarder tanşym bar diýemok ýöne şu pullyrak bir tanşlam bardy diňe gazanmakdan keýp alýa. Sowmakdan keýp alanok. Gazanmaly birinji diýdirmeli ýene bir zat. Biram ikinji düşünmeýän zadym sizem aýdyň adam näçe pul kän gazanyp bildigiçe şol iň akylly adammy? Şeýdip hasaplap bolýamy şony? Näçe puly kän bolsa şol iň akylly adam we saňa maňa oňa hemme kişini osuždat edip bilýän adammy? Ýa-da ol adamyň öz saýlawymy? We beter köp bilmişdiremek, beter özüňi hemme kişiden akylly saýmak gowy zat dälmika diýen meň obamda bolan hakyky bir waka bar dostlarym üns berip diňläň şuny haýyş edýän sizden Bir ýaşuly adam bardy, döwrüni düýbünden başga işlerde işlän, ýaňky gar işlerde, eýle-beýle, men kimligini tanadasym gelenok. We ýaşynyň soňunda, haçan geldi, ol nädip özünde tapdy, men tebip diýip döretdi özüni, bir ýerden men tebip diýip turdy, birden pylany tebip bolupdyr, pylany tebip bolupdyr, özem men dyzym agyrýar diýseň, men bilýän diýip, şol ýabyň içinden, joýalardan ot-pot tapyp, ýelmäp, içip, zat edip, şony edip başlady-da. We Ýankyň ogly gözünde problema bardy, gözi haýallap başlady Ýankyň. Näçe wagtdan soňam Ýanky getirip Aşgabada görkezdiler. We Ýanka karar çykardylar, bir ýyla ýetmän, şu sekiz aý bir ýyla ýetmän gözüni operasiýa etmeseňiz şu kör bolýar diýýärler. Şony eşidip Bilbem öýüne gelip, ýaňky olaňňym bir gürrüňi bomaý, men özüm bejerýän diýip, ýene şol ýapdan, ondan-mundan tapan ot-çöplerini ýasaşdyryp, iýdirip-içirip, ýelmäp, kör etdi ýaňky çagany. Hakykatdan hem kör boldy. Ýigrimi bäş ýaşamadyk oglan ömrüne kör boldy şoň üçin. Ana men şo gorkýan zadym käbir adamlar şo derejä eltýä bilýänrin öýdüp we daşyndan seredäýmänä men bilemok içini iýýämi ýaňky wakaýa biynjalyk ederim kak butda hiç zat bolmadyk ýaly gezip ýör şol men welin ýaňkyň daşyndan haýran galýan dostlar sen şo çagany kör etdiňow ýaňkyny şo wagtynda operasiýa etdiren bolsaň gözi açylyp gitmeli gözli şol ömri tünçäp gül ýaly bolýa şoň gözi sen welin özüň köp bilmejek şo derejä eltdiň. Ana şolar ýalyrak ýagdaýlar barada men gürrüň edesim geldi dostlar siz bilen. Gara şeýleräk özüňiz many çykaryň, baha beriň, janyňyz sag bolsun, işleriňiz ugruna bolsun. Hasar diýlende men özümi bilip birinji türkmen brendi şu ýadyma düşýär aýtýan kärhanasy hasar hasar diýip biz gitjik agam bardyda. Şoň üçin hem biz hasarda dostlar. Näme üçin bärde Hasar kärhanasy bizden haýyrly harmandan birnäçe iş teklip etdi. Seksonly waratalary, şlambaumlary we birnäçe başgalary. Şolary görkezmekçi men size. Ýörüň, hemem zawod bilen, kärhana bilen tanyş bolalyň. Indi şu birinji şlambaumam biz etdik. Ana-da açyldy. Görüňiz. Eline şöý seksiony baratadan başlady. Sürüjiler gireniňizde, çykanyňyzda derwezäniň doly açylanlygyna göz ýetiriň diýýär. Şöý seksiony baratada dostlar, içem ammar şuň. Şu nähilem bolanda bölekleýin açylýada, ýöne şol her böleginden hiç birinden şemal ile-bile geçmez ýaly döredilen. Şuý barata Kjorman kompaniýasynyň önümi, şoň üçin arkaýyn şoňa garantiýa berip bolýar. Açyp bolýamy şuny? Indi şu zynjyr nämekä diýip pikir etseňiz, haçanda tok öçen ýagdaýynda şuny ruçnoý açyp bolýar eliň bilen. Hä. Şu öteler ekeni. Usta, sen birjigini al, hym, Bilerlermika? Şulam seksonly warakalaryň biri. Ýöne muň üýtgeşik zady, bundan bärsinde has başgaça zatlar gurlanar. Ine şu taýy näme üçin ulunýar, ýükleň gelýän ýeri we hemem äkidilýän ýerleri. Ýöne şuny şu taýda elli gatnatjak bolsaň birnäçe adamyň güýji gerek. Hemem bir giden wagtyň gitýär. Bärde welin näme gurnalan dostlar, ýörite tehnikalar bar-a şol ýükleri daşaýan. Oglanlar şuny görkezeli. Ine şu galýa gelen maşyn üstüne münýär we gurşuň üstünden arkaýyn sepleşýär-de işläbermeli. Garaz, el işi bilen üç sagatda etmeli işiňi on bäş minutda bitýär-de. Indi bolsa size ýene bir üýtgeşik gapyny görkezeýin men size. Indi şu meksikanskiý gapy diýýän menä. Köplerem diýýär meksikanskiý gapy diýýär. Geçiberik. Aslynda welin buňa trafik gapy diýilýär. Kýorman kompaniýasynyň önümi geleňde şeýle açylýarlar ahyny ol zatda-da bardyr. Ine bir ýörite bärde ýük getireňde şuňa direk açaňda bärik zyýan bolmaz ýaly edip döredilen. Aslynda ýörite şolar ýaly el bilen däl-de gün barýarkaň şular ýaly ýagdaýda açylyp ýapylýar. Şu petdeler bir million gezek açylyp ýapylmana garantiýa berilýär. Şu gapylardan Hatary zawodynda sekiz sanysy bar. Sekiz sanysyny gurnap berdikdi. Kökäň ysy gelýär. Süýjüje kökäň ysy gelýär. Ine şu gapy ýangyna çydamly gapylaryň biri diýilýär-de. Ýüz ýigrimi minuda çenli oda çydaýar şu. Allajan hiç wagt ot, ýangyn bolmagörsün. Ýöne ýüz ýigrimi minuda çenli nähili ot bolany-da hiç zat bolanok. Aýnasyna-da hiç zat bolanok şuň. Ine-de lazerni gapylaň biri. Serediň, şuň tapawudyny men aýdaýyn, käbir gapa barýaňyz-a, meselem, şu taý gelýäň welin, ýapyljak welin, ine şeýtseňem açyljak welin, şeýdip durandyr käbir gapy, ýapylyp açylyp, ýapylyp açylyp. Oň tapawudy, ine şu taýda fotocell datçik bolýar. Şuňa giren wagtyň diňe şu taýda bilýär. A bu welin, sen şu taýda dursaňam, ýapylmaýar. Meselem, Berkararda. Pyraýym, şolaňkynam haýyrly-harman iş et-de, şo taýda barsaňyzam özüňiz bilýänsiňiz. Şu taýraky dursaňyzam ýapylanok. Şoň aýratynlygy ine, şu datçikde. Bul özi görüp dur, sen şu taýrak geleňde-de, şo taýrakda bolaňda-da, şoňa görä işleýär. Beýlekiler welin diňe şu taýda. Häzir men haýsydyr bir kökäň ýa-da süýjüň Hili barada sorasam, meselem diýmegiňiz ahmal, şoňa goşulýan reseptler, şoňa goşulýan ulanylýan zatlar diýip. Ýöne o zatlaram wajyp, ýöne esasy şony hakykatda görkezýän zatlaryň biri arassaçylyk we işgärligiň uslowýasy, nähili ýagdaýda döredilenini. Meselem, şu işikler, şu gapylar dostlar, ýaňky süýjüň ýa kökäň tagamyna hiç hili dahyly ýok. Ýöne şu taýdaky işleýänler üçin rahat bolmagy üçin, howpsuz bolmagy üçin döredilen. Şoň üçin hem islendik zatda daşynda gurnalýan, ýurt daşynda gurnalýan hyzmata bagly. Hatar zawodam şolaň biri. Ýene bir gezek sag bolsunyzy aýtýan, haýyrly harmana ynanyp, bizden peýdalanyň üçin. Janyňyz sag bolsun dostlar, haýyrly harman siz bilen.